Salam aleýkum eziz ildeşler bu günki tiktok habarlarymyzda Ahmet Van Dam Dam Dam aýdymyndan soň Damja aýdymynam çykardy. Damja damja damja damja ýagyşlaram damjala wagzyga paraly Bardygyň Moskwiji atamyň öýlerinde Hudaýa şükür ahyr normalny aýdym çykarypdyr. Indi bolsa çyraçy köýnegi bilen Myrada biz.
Agam Aýka Daýmondyň fotalarynyň üstüni giyip gaýdan dersiňä gaty bet ynanaýda. Kakam nirden aldyň diýýä biz ýubkasy bilen komplekit edip aljak bolýas. Indi bolsa bomba gözel. Kommentarida Jeren zala gatna bet bolarsyň diýipdirler. Şony edip bilýän bolsam. Bubada beýle bolmazdyma. Şu zat aňsat bolýan bolsa bubada beýle bolmazdyma.

Alýo. Kimaý sen? Men Ýazyk. Ýazyk senmi? Hawa, men.
Nomer. Tanşyp soň. O nomer ýok. Ýük köp. Düşündim.
Bolýar näme üçin pyşyrdap gürleýäň. Elbä keşdeňdesin. Düşnükli.
Bolýar brat görşäýeli. Men indi görşüp bilemok. Sesiňi eşitmek üçin jaňada aýdym ýaz. Bolýa diýen dassapkalarymyz, oýnan pabjylarymyz, o geçirýän gyzykly günlerimiz näme? Perman,
Çykyp bilemok diýýär, meniň çagam bar, oglum boldy. Ogluň boldy. Näme dakdyň adyna? Perman dakdyk.

Onda şuna gol çeksene, suda zada gidemizde gerek golya. Bolly. Şul oglan maňa bir isvane. Yer şda suda çağırmaly olsa zapisim ma. Şu gide mena şayatym. Gördün dämi? Karaçan men sana bir saatdan garaşan. Yok man getirin bol. Bolya bol. Garaşandan. Bol. Kelen usti berjene. Kelen usti. Odas. Dost ýalana bir sagatdan gaýrat et, kim biçirin puly. Bor, bor, arkaýyn ol, aý dost mesele däl. Ýazdyň dämi? Boly suw döw demize ýeşdo. Bada zapis bilýäňmi? Kakaň bahana gözländi.
Basgyşyň ýokmy, hä?
Wah! Getirjek TikTok-da oturmasa. Bar onda nä ol? Näme? A. Basgyň ýok. Bolýa. Hemmäňize salam aleyküm. Sag taraba basyň, sag taraba. Ha beýdidem şaly bu guradaýma. Laýk basyň. Gelmäň geçdi. Geldim men. Ertesi men gulluga barýan. Maňa iki ýyl garaşyp bilýäňmi? Ýok, samsyk, biz men saňa iki ýyl garaşyp. Şeý diýjegiňi bilip, negodyny ypladyp gaýtdym men. Negodyny ýazsaň, men-ä hiç menden başga gyzam berilmeýär.
Alada etme-how. Negodyn däl, hakykatdanam Zirenäm pessaý. Aý, iki ýyl gulluk etmejek bolsaň, näli erkek sen?
Häli şeýle döwür geler. Bir aýlyk gulluk çykar, şo bir aýlyk gulluga dabara Gidip bilmän erkeklerem çykar. Eger söýgüsi bir aýlyk gulluk etse, bir aý garaşmajak. Gyzaram çykar ente. Ne bolsun ýaly? Adamlar, şu diýýän dogry dämi? Çyn bolsa, laýk, repost, poddeşka ediň, pikiriňizi belläň ogullar.

Olam ýüz ýigrimi sekiz gigabaýt. Ikisiniň bahasy deň bolsa näme üçin meň kellämi agyrtýaňyz? Duruň duruň gyzyl orginal. A gara näme? Olam orginal.
Mähri kofe taýynmy? Taýyn.
Mähri. Ýaňky diýenlerim üçin bagyşla. Öteräk geçipdir. Bulam saňa gowy görýän täze kliplaňda jadyly wagty. Kofe taýyna.
Sowady. Hä saňa gyz boljagam demläp berýär. Bäş buçuk garaşaý.
Amerika okuwçy bolubam gelip bolduňyz öýtýäninde. Tramp administrasiýasy ikinji gün şu gün, ýagny ýaňyja karar aldy. Näme diýdiler? Bütin dünýäde hemme posolstwolara FMJ kategoriýasyndaky tiplara wiza, ýagny okuwçy wizalara interwýu berilenok diýildi. Haçana çenli? Men nirden bileýin? Menä gyzyklandyranok, sebäbem gyzyklandyranok. Men size döwrümde bara ýaman kän aýtdym, haýyş etdim, ýalbardym.